Ee, hu ri inwi vhathu vhoṱhe ni nga dzhena ndi pfhi ra si vhenge khumbelo ya nda humbela uri vha sa athu u subscriber kha channel yanga ndi khou humbela uri ni subscriber ya uri ri kone u shuma zwavhuḓi right. Nṋe ndo zwi lavhelesa nda zwi vhona zwo ri ya ri nga ita zwiṅwe zwithu zwo no nga dzi tutorial dzine dza vha uri dzi ḓo amedziwa grade twelve sa izwi ni khou dzi vhona dzi corona hu nga thi tou, dzi Saturday school, dzi winter mini zwoṱhe zwo fhira. so nṋe na ndi khou ri ri subscribe kha heyi channel uri ri kone u vha na na dzi session dzine ri ḓo vha nadzo nga ha metse ya so ri ḓo thoma nga analytical geometry mara ri sa thoma nga analytical geometry dzi amba ndi ḓo thoma nda vhona dza uri dzi subscribers ni khou itisa hani ndi yo ndi tshi ḓo kona u shuma right eh, u itela uri na dzi video dza vhone dzi vhe dzavhuḓi the moment the more ni khou subscriber the more ri khou vha na mini ri khou kona u shuma zwavhuḓi right na dzi video dza vho riṋe ni ḓo wana uri dzi clear, zwino habe zwo rali ni ḓo wana uri ri khou dzhia nga dzi founu mini zwoṱhe mara kharali na nga kona u subscriber ri a kona u wana something tshine ra vha uri ri nga tshi shumisa zwavhuḓi right. Ndi khou livhuwa, zwi amba zwo ri ndo vha na khani na vhaṅwe vhathu

y squared is equals to r squared right so nda vhudzisa nda ri zwithu u ya nga vheiwe zwi a fanana ya vha ntsumbedzisa uri ya hezwi zwithu ya nga vhone zwi a ita mini zwi a fana right and then nda vhudzisa nda ri okay vha tshi khou ri zwi a fana i vha vha khou lingedza uri ndi pfhesese vha ḓa vha ṅwala uri x plus two is equals to 4 and then 4 equals to x plus 2 vha ri kharali hezwi u khou pfhi zwi a fana ee zwi amba zwo ri na hezwi zwithu zwi vha zwi khou fana right vha ri kharali nṋe ndi khou tenda uri hezwi zwi a fana nda ri ee hezwi ndi khou tenda uri zwi a fana ya mara hezwi ndi hai thi khou tenda uri zwi a fana and then vha ita khani lwa tshikhala tshilapfhu, ho ḓa vhathu vha vhathu vhanzhi vha khou ḓi amba tshee tshiṱori tshithihi tsha uri kharali dzi question dzi khou amba so, kharali muṅwe u khou dzi ḓa a ḓi ṅwalela a ri kharali two i tshi lingana na x and then x ya lingana na two zwi amba zwo ri kha ndi tshi tenda uri zwi a fana zwi amba zwo ri zwi a fana right ya nda ri okay a hu na thaidzo ra ndi ambe vha ṋea tshifhinga nda ri okay u ya nga ha nṋe heinoni ndi Pythagoras. pythagoras theorem right you know and then nda ri heinoni ndi equation of a second ya nda thoma u zwi vhona zwo ri zwino vhunga a tsha tovha na maipfi manzhi ni vha nga amba ya and then eh, nda nda vhudza zwo ri u ya nga nṋe heinoni ndi radius right nda ri heinoni ndi hypotenuse right ya and then u bva hanefho nda wana vha tshi vhonga vhathu vhene vha vha ri vho ṱoḓa nda ri kharali hezwi zwithu zwi tshi fana why dzi um dzi mathematician vha songo tou zwi ira madzina mathihi ngori thi zwi a fana Ee, zwino havha vhathu nda wana uri vho no ḓaḓa luṅwe, zwino nṋe ndi khou pfa kha vheiwe zwa uri vheiwe ni khou ri mini nga hedzi question mbili ri sa athu u thoma na analytical geometry, zwi amba zwa uri vheiwe ni khou ya na comment right ya.